hello hello hello hello hello eh mi kona mi kona um va xaka minjhani ndhawu to ku hambanahambana khensa kwa mina n'witini xana n'wina ka wena wa nkanelo wa gingirikani na mina mandla legere gingirikani wa ka maxava um ni khensa swinene kwa mina n'witile um ni rhandza khensa swinene vanhu lava nga subscribe ka chanele ya hina namuntlha um loko mi ni vona ni ri lawa namuntlha hi lava ku vulavula na nkulukumba wun'wana i endla fitness so hi lava ku twa ku ri loko swi ta ka timhaka ta ku tatisa mabodi swi famba njhani aye empfukini ne okay so la vhele hi sungula se hi la ku hi la ku vulavula timhaka ta ku um summer bodies

mi kha mi mi mi dyondzisa vanhu ku jima swi sukisa kwihi
la sukela kona sukusele la ni nga heta ku ku dyondza la ka ni ri Pitori and then a ni endla boxing vhele ni ri ka a ni ri national team okay so loko ni ri national team kha ni lava ku qualify for ti-olympics then ivi ni tsandzeka ku qualify for ti-olympics. So ni kha ni dyondza nsalelo hi course ya one Yeah. and then loko nsalelo wa course ya one ku ni graduate and then a ni fanele ni vona ku ri ni fanele ni endla endla swin'wana ku ni va ni kha ni endla course ya loko ni kha ni hakela rent and stuff and ni ni ya tirha a gym yin'wana a santi and then la ni nga tirha kona ni va like top trainer ivi ni manager nyana ti-trainers laya ni improve gym so Tinombers ta ti gym tinambara ta ti gym nhlayo ya ti client leyi a yi ri gym a yi ta ku yi xava ku ta ta gym na mina then ni move a ni ya ka gym yin'wana a Bryanston or ni ya Bryanston and then loko ivi va fika va ni va ni pfulela gym va ni pfulela gym a Victory Park laha a Victory Park nakona hi nga yisa ti client ta kona ti va ti ri henhla nyana because a ku ri gym yintshwa then hi manager manager a ni yi manager six months Then ni decide ku ri okay I na mina ni lava gym ya mina but otherwise ku sukisela khale ni kha ni ku mina ni ta va professional boxer and then ni kha ni vona gym ya mina on the other side. Okay se sungula swa boxing ni lava ku va hi kombisa ku ri loko munhu a lwa boxing swi endlisa ku yini na mina ni lava ku mbala ti-gloves hi nghena ringini nyana laha masikwini hi nga nghena. Ya ya ya. Ya a hi endleni swona . lava ku va va hi komba ku ri loko munhu a lava a lava ku endla boxing i fanele a swi endlisa ku yini loko swi ka kona hi ta tlhela hi endla mhaka ya toning kumbe hi lava ku endla mhaka body building na swin'wana swin'wana swi nga kona ya hi endla strength and conditioning cardio swi hambanahambanile ya hi endla swintsongo nyana ku at least ku loko mi kha mi lulamisa mimiri ya n'wina for summer ni vona le ti-beach-ini ni khava liya a mi nga titimeli mi nga titimeli.

this is interesting Eh, va ka hina mina a ni rhandzi tinyimpi so namuntlha ka hlenga ri se ni se ni kuma xibekela kumbe rikhudzo mi ri nghena hala kun'wana ya khudza fa ringana Oh. a ringhenanga a ri nghenanga ri nghenanga
fani manyingi okay ni ta lunghisa leri n'wana kona

Okay. So maybe ku ku ku summarize swilo or when swilo swi va fast u u pfula nenge ya wena nenge ya wena yi va yi ri two then teka nenge wa wena wa right u yisa ndzhaku like u lava ku raha u lava u lava ku hoxa swilo so Oh, so leave an space in yeah, yeah, yeah. And then uh, that's also our nyana riwa. And then u va u yima xikun'wani endzhaku u nga yi henhla va tshama hansi. Oh. Okay, good. Boxing stand xa wena xa leswo kota ku move A yi hansi ni nga wu yi hansi nyana okay because u tirhisa xinene a wu kha u u rhangisiwa ximatsi then wa xi perfect the reason i ku killer punch ya wena yi ta huma la yi huma ka right and then hi xona xibakele xo kula mi nga vona u nga vi straight u nga vekeli weight weight ya wena ka nenge ya le ndzhaku nenge hinkwayo yi fanele yi va yi ri na. yo ringana okay so laha i defense ya wena laha mara mavoko ma wena na mona ma fane ma sukela laha then miri wa wena wu fane wu vuyela ndzeni switsongo switsongo eh, xilevo a hansi nyana and then punch ya wena yo sungula i jab so u jab u ta va u kha u jikisa voko ra wena Laha ku va ku ri hansi laha laha ka xandla xa voko ra wena khudzu ri va ri ri ndzeni laha ka ka xibakele xa wena hi kona ku ya ku ka target na khoma so then ku va ku ri loko ku va ku ri jab ku va ku ri jab ya wena so ni ta kombela ku ri u jab-a voko ra mina ra ximatsi hi voko ra wena ra left u ba so jab pfhum u vuya laha jab banana bananyana Ndzi va na matimbanyana. jab

one one so swi lava ku tirha ngopfu left ku tirha ngopfu left ma ma tirha ku ringana swi ya wena ku combinations ta wena u hlanganisa njhani okay so what are the other things mi nga ni byelaka hi swona hi mhaka boxing okay boxing uh i sport lexi nge le ku dumeni swinene hi ku ya hi hi hi fitness training vanhu vo tala va borheka loko va ya virgin active va hlawula tinsimbhi va endla same routine every Yeah, day. so yeah. hi boxing nkarhi wo tala loko hi kha hi dyondzisa vanhu kuze va tsakela ku vuya nakambe ku vuya nakambe i ku va va kha va dyondza swilo swo tala ende swilo swintshwa everyday Mm. so yi kota ku challenge no challenge mara ku ya fitness vanhu va vona ti-result mm. very fast eboxing quick quick quick quick va hatla va luza weyiti eh, ya khaza na ku sasona ku ri me loko ni a khomela na jima ya masitsongo le mara tala ku loko no nyiketela ka jim ni luza weyiti ene swa ni bola swi ndla ku ni yima ni ku byala a ah, mo ni tshama yina two weeks or two days ni nga ha se ni kuma ku se routine ya mina ya dlayeka how do you avoid that Okay hayi sweswo swi balance-sa na hi madyelo ni madyimelo na madyelo and then if u jima leswi swi nga a hi ngo cardio swi fambelana no tsutsuma mbilu ya wena yi tshama yi ri hi swona swi endlaku u kota ku va u kha u luza weight so loko u va u kha u jima swo fana na sweswo tsutsuma tsutsuma ku tlulatlula.

hi ti-weight leti swi ya hi ku hi ku wa kha u endla ti-weight tihi so a hi ngo u nwa gym ya wena and then a wu koti ku afforda maybe vo virgin active mara wa swi kota ku va u ri na ti-weight so swo fana na wena ku va u kha u builda miri wa wena u fanele u va u kha u dya leswaku a hi ngo u ya. protein fanele wa kota protein swinene nyama hi kona miri wa wona wu bebekaka loko dyiwa u fanele dya nyama yo tala ya red and then fanele wa kota carbohydrate vuswa u nge gain weight because miri wa wona so ti-pasta tirayisi vuswa switswanyana maswikwa ku ti tlimbeleka tlimbeleka vero swi health ma ku fa u bebanyana weight lowukulu U kha u jima u fanele u va kha u dya swo fana na sweswo Okay. reason i ku ah, loko u ri ku jimeni u kha u u kha u dya swo fana na sweswo u va u kha u fida na mali. Se na khoma leswi swo fana Yeah. swona. No khoma leswi swiyimo swo fana swo swa yena. I six alright.
Yeah. Okay, man'wani ya leswi leswi nga different ka ti-muscle ta hina na ti-body builders i ku hina hi endla like full muscles.

Ti base flower ya malembe mo more ku kurisa nyana mo more Yeah. u nge endli 5 kg or 6 kg u fane u kha u endla hi ti hi ti weight tikulu nyana Okay. and then u ta famba u Ni kuma ku ku ku ku cincana na hembe leyiwani. Ya ni disturb, ti wena yi ta ni disturb. Mi nga chavi ni ni mbale xin'wana le ndzeni. Va ta ku yisa eka nhluvulo la. Okay, quickly without any waste of time. Right. Tell me little bit of Jedi Road. Um, okay. And then uh, loko u endla ti-bicep ta wena u nga pfula so u nga ti endla to hambanahambana hi na swi mix up ta mix up u nga endla hi voko rin'we hi voko rin'we but minkarhi yo tala loko balandzisa mavoko a yi chain mavoko so na ku endla ni target masela ya wena kuma bicep loko ni endla so

u vuya henhla u vuya hansi u vuya henhla and then hi ndlela yaleyo ta wa kha u build up muscle as long as weight ya wena yi kha yi tika six kg a yi nchumu for ku build up muscle vo six kg five kg se tirha ku ku ku tsema miri leswaku ku huma tilayini letiya tilayini letiya ta timasele tona leswaku tona mara u nga endla loko se u build ti-muscles ta wena loko endli ti-muscles ta wena ti kula so u nga cinca and then le hi va yi vitana hamele hi xilungu

U vuya, u jikisa, u vuya. U ta va u tirhise ti-bicep ta wena laha a masungulweni hi laha u endlaka ha kona straight. So loko u kha u jikisa u ta va u kha u endla bicep ta wena u tlhela u endla na hala hala ndzeni. Wa swi twisisa musa? And then hi balance-sa hi endla makatla ku ri miri hinkwawo wu balance. So ka box hi nga ha endli leswiya swo minkarhi yo tala u kuma ku hi target-a ku haha namuntlha hi endla chest, leswiya swi endliwaka ti-gym-ini, gym active. balance-isa voko kumbe miri hinkwawo na endla exercise ya makatla no u endla ti-biceps teto u tata hi endla makatla ni ku tirhisa miri ni tirhisa.

Ni squat-a hi 90 degrees ni va ni endle mathayele ngopfungopfu a swi na la ndhawu yan'wanyana tshama okay and then ni ta va ni squat-ini u nge ni support hi makatla wa jump-ela thayeleni u squat-a 90 degrees ni kombela ni ni ndla ku fana na n'wina exactly okay so u ta u ta suka la

Okay. Mara mi miri umechiniwa hii kwa mnuvi matelo. Sure, tena na lami kuma ti ropes ku ti tirhisiwa njhani na ku eh ti tirha hi ka tlhelo ku na ka a ka ti tirhisa. Hambi ko va yin'we ntsena just. Skipping rope.
Yeah. Okay.
Ah, no, no, no, no.
hi ku le kha hi dyondza ti one two three silele kahle hle a hi nga swi tivi ku swilo leswiwani it was an exercise se swa tikomba ku ri a swi a ku ri um mahowele lama a ma ri kuma kahle hi ndlela hi ku ma ri na vutiolori xikarhi se a hi vonile ku va ta hi komba yini

so before se nga exercise miri wa wena wu fanele wu va wu kufumelinyana so u nga koti ku u vaviseka maybe loko u va kha u ba bag or or swin'wana so ku na ku u ku na timing ka skipping so the minute u sungula ku skip or u langutisa u langusa skipping ya wena u kota ku swi vona na mahlweni ya wena ku skip u va u kha u

Okay, something like that, but with a comment. Skipping is the support and then the box up is keep up on one fast. Kuna skill after sub, but otherwise, and then I said so. Kwa sumana na ogo mapa, shindo sana wei yo kukuru wa spota kushanda hii, hii pace element. Fana no wa kwa tutum. If our break was spota kuskipa te chimina, sasa sasa fana na mwana tutum wa mimi.

so minkarhi yo tala rivilo ri va ri kha ri sapota spinal cord laha ka nhlana wa wena ku ri loko u tlakula weyiti minkarhi yo tala u tsandzeka ku khoma matimba ma ma wena ma mavoko then u yisa weyiti hala nhlaneni and then ri kota ku sapota nhlana wa wena ku u nga petseki that's why mi kuma vanhu vo tala va goneka va famba so hi mhaka yo va va va nga endli swilo right. Abuti Mkhize kwala Mutlamini hi pfunile mi hi dyondzisile ni mhaka ta gym swin'wana swi kahle kahle loko mi lava ku swi tiva swi lava mi tihlanganisa na vona mi mi kombela mi va nyika ti-details ta n'wina ku va nga mi hlanganise njhani na n'wina ku ri vanhu vanhu va ka hina hi dya mara hi kha hi tlhogomela mirhi ya hina ya a va hi cheki ka Facebook.

so hi laha mi nga kumaka kona so my inbox a facebook my invoice a ku na promotion hi tala ku ti endla ti richa like vanhu vo tala so ma swi kota ku yi contacta from there hi nge za hi famba ni kumbe minjhani na ti-members tingani leti nga ku ti-training ka ka ka gym ya n'wina unchain boxing tete Yeah, mm,

so ti group classes mi kuma va jimisa vanhu ka ti group classes va va va ri ten sixteen so ku hava ku fana u ta va two hi vhiki ka two hi so swi hi nyika um role yo kota ku va na ti-client to ta kambe because loko u sign-a package yo ta kambirhi u fanele u ta kambirhi mm, mm. so swi endla na ku va na space i'm doing mus a durhi private session hi two hundred and fifty hour okay Not bad. And then uh, two in one, 150, 150 more, which means 300 rand the hour. The group class plan again?
Group class is 650 kota kumbiri viki amati. Amati. Wow. Yeah. And swa pfuna because loko ri ka group vele i vana vanhu lava partneraka na vona so swa phusha na wena ya hayi vanhu va va kha va improve ti-group yena tona because va kha jima khala ku fana na munhu na le tlhelo abuti mina ni lava ku va ka dini ya n'wina ku mi sayina mi nga ma dyondzisa ku lwa leswi ku ni ku swi tsandzeni laha va ka yini a khensa ku mina ni na munhu wa hina lowu nga toloveleka wa nkani lowa gingirikani na mina mandla la gere gingirikani wa ka maxava loko yi kala mi za mi subscribe ka channel ya hina ni komba mi nghenela hansi mi ku mandla gingirikani kumbexani mi nkanelo wa gingirikani yi ta huma mi mi subscribe a swi hakerisiwi nchumu is free loko ri ka mi swi kota mi tlhela mi tleka na the clock the ku ri loko hi endla ti-show ta hina mi kota ku hatla mi swi kuma mi nga sali endzhaku mi nga siyiwi ehandle mi nga titimeli ek as doors ndi nqaniwa ku thelekile nyora a mi tese ntotora salute ek as doors mi nga titimeli